Iki müň ýigrimi birinji ýylyň birinji, ikinji dekabrynda Şwesiýanyň paýtagty Stokgolmda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Ministrler Geňeşiniň mejlisinde raýat jemgyýetiniň wekilleri guramany Türkmenistan babatda Moskwa mehanizmini işe girizmäge çagyrdylar. Ynsan hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanda zor bilen ýitirim edilmeleriň togtadylmagy üçin aýgytly halkara çäreleri zerur diýip hasap edýärler. Köpçülikleýin repressiýa başlanandan ýigrimi ýyl soň Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletler dowam edýän adam hukuklarynyň gödek bozulmalaryny çözmek üçin Türkmenistana garşy Moskwa mehanizmini döretmeli Iki müň ýigrimi ikinji ýylda Türkmenistanda köpçülikleýin repressiýalaryň başlanmagyna ýigrimi ýyl dolýar. Prezident Nyýazowyň režimi mundan öň hem özge pikirleriň systyny basýardy we onuň hakyky ýa-da çaklanýan garşydaşlaryny basyp ýatyrylypdy. Ýöne iki müň ikinji ýylda repressiýalar köpçülikleýin we yzygiderli boldy. Olar diňe bir režimi tankytlaýanlary däl-de, eýsem, olaryň garyndaşlaryna, kärdeşlerine, tanyş-bilişlerine garşy köpçülikleýin jeza häsiýetine eýe bolanlar diýip gönükdirilipdi. Şondan soň türmelerde zor bilen ýitirim bolmak jenaýatlar başlandy. Bu diňe bir belli adama jeza bermek bilen çäklenmän, eýsem, tutuş jemgyýeti gorkuzmagyň serişdesi hem bolup durýar. Uly repressiýa tolkunyna jogap hökmünde Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletler Türkmenistana garşy Moskwa mehanizmini ulanypdy. Professor Dekkanyň iki müň üçünji ýylda Moskwa mehanizminiň bir bölegi hökmünde çap edilen hasabynda adam hukuklarynyň uçdantutma bikanun we gödek bozulýandygyny netijeli resmileşdirildi we Türkmenistanda bolup geçýän köpçülikleýin repressiýalaryň elhenç keşbi görkezilipdi. Hasabat Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň repressiýalary ýazgarýan we tussag edilenleriň boşadylmagyny hem adam hukuklaryň bozulmagy bilen bagly derňewi talap edýän üç karary bilen ýerine ýetirildi. Prezident Berdimuhamedow iki müň altynjy ýylyň ahyrlarynda häkimiýet başyna geleli bäri täze hökümet türmelerde adamlaryň zor bilen ýitirilmegini bes etmedi. Mundan başga-da, Zor bilen ýitirim bolmak şu güne çenli dowam edýär. Olaryň diridigini subut ediň! kampaniýasy iki müň ikinji ýyldan bäri Türkmenistandaky türmelerde ýitirim bolan ýüz altmyş iki hadysany resmileşdirdi. Bu sanaw henizem doly däl. Pidalaryň umumy sany birnäçe ýüz töweregi diýip çaklanýar. Resmileşdirilen işleriň togsan ýedisi ýitirim bolýar. mundan ozal altmyş bäş adamyň ýitirim bolandygyny tassyklanan we ygtybarly maglumatlar esasynda häzirki işleriň sanawyndan aýryldy. Ýigrimi dokuz adam tussaglykda öldi, onusy boşadyldy we ýigrimi altysy henizem azatlykdan mahrum edilmek möhletini ýerine ýetirýärler. Ýöne olar bilen ýakynlarynyň görüşmegine we olara azyk önümlerini geçirmäge rugsat edildi. Birnäçe ýyl bäri hökümet ýitirim bolanlar barada, olaryň maşgalalaryna we daşky dünýä maglumat bermekden ýüz öwrüpdi. Tutulanlaryň ýanyna baryp görmek, olar bilen hat alyşmak, Olara telefon arkaly jaň etmek ýa-da maşgalalary, aklawjylary, lukmanlary bilen görüşmekden we şuňa meňzeş adamlary uzak ýyllardan bäri daşky dünýäden üzňe saklamak, olaryň kanuny ýa-da lukmançylyk kömegini almakdan mahrum edilmegi Türkmenistanyň milli kanunçylygynyň we halkara borçnamalaryň şol sanda raýat we syýasy hukuklar barada halkara bileleşigiň we Gynamalara garşy konwensiýanyň gödek bozulmagydyr. Türkmen häkimiýetleriniň netijeli derňew geçirmekden ýüz öwrendiklerini göz öňünde tutup, bu işleriň käbiri halkara hukugyna laýyklykda kazyýetsiz jezalandyrmalar hökmünde baha bermek mümkin. Adam hukuklarynyň has gödek bozulmagy Türkmenistanyň türmelerinde ýitirim bolanlarynyň köpüsiniň tussaglyk möhleti gutarandan soň azatlyga goýberilmänligidir. Geçmişde bolşy ýaly, Türkmenistanyň hökümeti ýitirim bolanlar barada olaryň garyndaşlaryna we halkara jemgyýetçiligine maglumat bermekden ýüz öwürýär. Olar hökümetara guramalaryň degişli kararlaryny äsgermezligini dowam edýärler. Hökümet adam hukuklarynyň gödek bozulmagyny bes etmek üçin möhüm çäreleri görmeýär. Munuň ýerine, Türkmenistan halkara guramalar bilen bu mesele babatda netijesiz dialog görelde alýar. Türkmenistanda dowam edýän repressiýalaryň gerimi ýeterlik derejede jogap berilmegini talap edýär. Biz Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleri Türkmenistan babatda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ynsan ölçegleri mehanizmlerini, ýagny Wena we Moskwa mehanizmlerini ulanmaga çagyrýarys. Iki müň ýigrimi ikinji ýylda köpçülikleýin repressiýanyň başlanmagynyň ýigrimi ýyllygy bu göçüme güýçli simwoliki ähmiýet berip bilerdi. Türkmenistanda zor bilen ýitirim bolmalary ýok etmek ugrunda görnetin öňegidişikler pidalara adalaty dikeltmek üçin zerur. Bu ýigrimi ýyla golaý wagt bäri olar hakda hiç hili maglumaty bolmadyk garyndaşlary we dostlary üçinem gynamalaryň bir görnüşi. Bu, hiç hili reforma we onuň üýtgeşmeleriň bolup bilmejek Türkmenistanyň tutuş jemgyýeti üçin möhüm. Ýurtdaky her bir adamyň, hökümet işgärleriniň, raýat aktiwistleriniň, žurnalistleriň we ýönekeý adamlaryň zol bilen ýitirim bolmagynyň başga bir pidasy bolmak howpunyň bardygyny ýatdan çykarmaly däl. Bu geljekdäki jezalaryň öňüni almak üçin möhüm. Türkmenistanda zor bilen ýitirim edilmek ahyrsoňy togtadylmaly.